Nangmah nih mi thutnu chungah Bawipa na kan tonnak kong caan zong a thar in caan ṭha kan pe i thluachuah phun ding ah kan petu kan Pathian amin hna ṭhat ko seh. Caan ka van an hal hna tikah khan keimah leikam in zumhnak ruahchannak ka neihmi pakhat a um i mah cucu zumhnak ruahchannak ka neihmi pakhat cu mah hi hi si. Hlan ah cun Jesuh Khrih dawtnak kong hi ka rak na fiang tuk ka rak ti. Ka thinlung hrimhrim Jesuh Khrih hi a ka khamhtu le a ka tlantu taktak a si ti kha ka rak cohlan i cuticun hi Khrihfabu ah hin caan zeimawzat mazat zong a rian thiang kan nu kan pan hai kan ṭuan ṭi i mah hnu ah rawhlo piin aa zeihmanh sasalaw thawngṭha chim kal hi ka nunnak ah Bawipa nih bia a chim lengmang mi a si ko caah ti a thawngṭha chim ka kal tikah mah lio caan ah khan Jesuh Khrih nih a kan dawtnak kong thawngṭha hi ka rak na fiang tuk, ka rak hngalh tuk. Ka thinlung hrimhrim ka rak hngalh. Asinain ka rak batmi pakhat ummi cu ka rak kek kuai lo. I ka ke kuainak cu nizan kan hnu Christmas lai December November thla hrawng kha ka rak kih kuai lio ti ka si. Mah lio ah cun zan khat kha thla ka cam i pum ka ṭi ni ka lawi lo khin Baibal ca khi ka re ka rel tawn i zan khat cu thla ka cam i zarhpi zan kha si thla ka cam i keimah lawngpi cu zinglei hna zi pahnih si cang mah ahcun thla cu ka cam le mah ahcun ka thinlung ah hin kekkuai nun cross ah Jesuh Khrih nih keimah kham awk caah ka sual le ba chamnak dingah a nunnak a kheh khawimi ka nunnak thinlung chungah a lang ciammam cang ma zan ahcun ka nunnak ka thinlung mitthli hi ka dih in lak in kha ka cam le keimah lawng sin chungah khan ka ngol thiam ti lo ka inn chungkhar la kha anit di an hil di cang i ko kha kan chuah ding kha chu ani thang phon la ti kha ka thei hoi tung lo ko zong chuak ngam lo in chang ko kan phi pa chun chungah chun tin ka let lang ka let la mang i chan ze mu zat hua khin e ka dong na kha i mean kha ka tua i ma te khan ma Naite in cun kan Bawipa Jesuh Khrih nih nangmah khamh awk caah keimah khamh awk caah nangmah nun hmuh awk caah keimah nun hmuh awk caah cross ah kan sual leiba vialte aiawh in a khehkuainak kha nizan nai te chungah ka nunnak ka thinlung dihlak in a kekkuai i cu cangka te cun ka sia a her bikmi pakhat ummi cu Jesuh Khrih dawtnak kong thawngṭha cross ah keimah misual pa caah a nunnak a kheh khoimi hi ka miphun hoi pat khat ni hin ting chau ve tu ko hna selo ti hi lungthlitum le sedu tha na khat rau karek nei bal mi kising le ama sa be ka hin cun hu in cun thong tha ka chim hi vai khat long si atu avoi hi na kisi kan hu a khan bual peng fellowship a khan ka chim mi chu a ka chim mi chu atu i ka rel lai ding mi hi ase chiam thiam cun atu i ka rak atu ka chim tik le kha a hmasa deuh ka rak chimmi kha phun dang deuh in ka thlen lai mah kha kha si i nannih zong nih hi nan tin chaw ve awkah ka duh bikmi zeithlak a si tiah cun thlarau in saduh kan thapiak bikmi hna cu kan bawipa jesuh cross ah a thihnak hi hei zum ding sasawh men ah khin a rak thi lo pei cun Khrihfa kan sinak menmen in thla hei cam susawh men men awk dingah khin a rak thi lo pei nangmah le keimah hrimhrim kha kekoi ding hrimhrim pei ti kan ca a rak thimi cu a si cu cucu cu kai fian tikah zeidah ka thinlung ah cun Paul nih a chimmi bia kha a lang kan ti a si ahcun Galati angan pathum chungah a chimmi cu zeitindah chim ti ahcun hlan ah cun ka rak nung tiah ka rak na ruah cu ka nung ka rak a ti lio caan kha ka rak thi tiah a ti sihmanhsehlaw atu cu ka thi cang tiah a ti i ka thi cang tiah a ti ah khan a ti tikah khan Jesuh Khrih nak Jesuh Khrih a thihnak cross i a nunnak a sining vialte a hei khan chin a hei thihnak kha a hmuh tikah atu cu cross ah ka sual vialte cu Khrih nih vailamtahnak cungah khin a thihpi cang i atu i atu hi ka nun ṭhan cu a si i atu i ka nun hi keimah si ti loin ka nunnak ah a nung i ka tisa dihlak a ka neitu Jesuh Khrih nunnak in ka nung cang ti kha Paul nih zumtu hna sin le kal a ti peng hna sinah khan tatih a rak khanmi ka si. Cucucu nun taktak cu nihin ah hin ka unau hna le ka miphun hawi a simi ka Khrihfa hawi a simi hna nih hin tingco vio law ti hi kan duh bikmi hna ka si.

keimah hi ka bochan tuah tiah a ti keimah na ka bochan a biapi bikmi kha a si tiah a ti nangmah ai ah nu Aaron tu cu na hmaiah ka dir ko lai i nangmah hi bia kan ruah zungzal tiah a rak timi ka si i uh, Moses bantuk cun kan holh cu a aa loh hmanh sehlaw mipi lakah thukpi le nganpi bia kan chim khawh lo tikah Moses bantuk khin hurchung ka la holh a leidang ami kha kan rak si ve ko Cucaah cun tuzaan zongah a hin ka duh ning in bia hi ka chim kho hrimhrim la lo. A ruang cu hi thawngṭha chim ding ti ahhin cun a tam tukmi si i Johan thawngṭha nih a chimmi cu Baibal ca Pathian bia hi tlamtling tein ṭial hi siseh law vawleipi hi catlap siseh law mah nih cun a tlung lai lo ti a ti. Cun ti vialte hna khi cahang si tu hna selaw khi hmanh zong nih khin a zong hna lo ti a ti. Cu tluk cun a tam a tam a tam a tam tukmi kha Hi cauk hi can chah ceu te ah hin ṭial si. Cu tluk in chim ding le phuan ding a tammi kha minung hmurka nih khan a tinhmi le a zohmi kha si lo. Cu lakah cun keimah zong nih hin hi thawng cu chim ding ah hin ka dir tikah hin a dirmi hi keimah si loin Jesuh Khrih nih kan lakah hin thawngṭha a chim timi tu khan zumhnak ding in rak ngei law ti kha ka vun in chim ta ding u hna. I Baibal ca kan van rel lai i A sen i a cheu te, a si i a cheu sen i nan i sawm dih. A sau bik mi sawm men hmanh hmuh khawh kan zuam la maw? I a tang a tang a a tam deuh cu mun i sawm ni hi kan biachim tlang ti si ko i ka han Bible ca ka i kai ka rel duhmi Efesa dang ah ah a donghnak ve kha Abel nih khan a rel cang. Atu lio cu mah hi kan i tlaih peng khi. Keimah zong nih mi hi ka dirpi taktakmi si i atu CBCGFA Civawi zongah khin an tlangtar sinah an in hmu kha zei bantuk a donghnak te kha Bawipa duhnak thil kha Bawipa duhnak kha kawl i zuam timi kha va hngalh hna. An tlangtar sin i kan hnu ah vakhat ka chim, atu CBCGFA he kan i ṭaih i nizan ah Saya Ṭial Lian Thang nih a chim i atu keimah nih ka chim ṭhan rih la. Mi hi Efesa hi kan nunnak a kan bawm ngaingaimi si ko rua zumtu hna hi. Efesa Efesa dal nga changruk nak khan ka rel lai i hleikhat tiang kha ka von rel lai mu hleikhat tiang kha ka von rel lai aho hmanh pakpalawng bia in i hlenter hna hlah u hi thil ruangah hin pathian thinhunnak cu a nawl a ngai lomi hna cungah khan a tlung lai cu bantuk mi cu a kom in kom hna hlah u nanmah hrimhrim zong kha muihnak chung muihnak chungah khua nan rak sa Sihmanhsehlaw Bawipa mi nan si cang caah ceunak chungah nan um, cucaah ceunak mi a simi bantukin nan um awk a si, zeicahtiah cun ṭhatnak a phunphun le dinnak a phunphun le biatak a phunphun a chuahtertu cu a chuahtertu cu ceunak a si, Bawipa a lawmhtertu thil kha kawl i zuam u, tiah mah hihi Ekhipha khurmi hna hi Paul nih ca a rak kuatmi hna si. Le hi lakah hin vei ah kan bia a tlangpi kan bia chim hi a van in funtu dingah chim ka duh bikmi cu Khrih chungah a ummi ceunak timi kha chim ka duhmi si. Khrih chungah a ummi ceunak timi kha chim ka duhmi si i hika hin paruknak hi le vei Genesis lei i tuanbia pakhat kan rak hmuhmi sernak kong te hna le cun Efesa ah hin a vun nawh ṭhanmi, cun Galati zong ee Galati tiah Kolos zongah khan a hei nawh ṭhanmi te kha tlawm tein Baibal in thazaang a peknak ah van peknak bia in van van chim hmasa u silaw ti kha ka duh. Le hika ah hin ahohmanh pakpalawng bia in i hlenter hna hlah u tiah a ti tikah hin minung hi mah le mah aa hlengmi hi lawng te kan rak si ko i khatlei ah cun Genesis ah kan hmuhmi pakhat a ummi cu Pathian nih hin minung a rak ser lio hna ah hin atu cu minung kan ser cang hna lai i kanmah hi aa lo in kan ser hna lai atu cu minung kan ser hna lai i kanmah hi an lo lai timi kha Pathian nih khan a rak chimmi ka si i minung nih Pathian cu amah hi a lo in a kan ser maw ser lo timi khi van zoh ta rih tu u si law i Baibal ca ka rel tikhan Pathian nih hin tinhmi hi a rak neih cu Pathian nih tinhmi a rak neihmi cu Efesa dal khat chungah a um i cucu kan van rel ta hmanh lai Pathian nih zeizong vialte hi a ser i cu a ser hlan ah cun tinhmi a rak nei i vawlei a ser hlan in Efesa pakhatnak ca thong khan mu vawlei a ser hlan in Pathian nih kannih cu Khrih chung i amah ta si ding in a kan thim cang cucaah a hmai ah a thiangmi le soi awk um lomi kan si awk a si ka duh bikmi cu hika ah hin ka van i ka van i achirchan bikmi cu vawlei a ser hla in Pathian nih kannih cu Khrih chung i amah ta si ding in a kan thim cang timi khi a si vawlei a ser hlan in ti a ti maw vawlei a ser hlan in ti a ti caah hin Pathian nih hin zeizong thil vialte a ser tikah hin tinhmi lei in a rak ser timi hi a fiang tuk cun vawlei a ser hlan hrim in Jesuh Khrih ta hrim kha si ding in a rak i tim cangmi a si ti kha a fiang tuk. Vawlei a sak a rak serlar hrimhrim khan Jesuh Khrih hrimhrim in vawlei sunak hi khamh dingin Pathian nih a rak a timh cang timi kha a fiang tuk. A ruang cu zeicahdah cutin kan fian tiah ahcun vawlei a ser hlan in nannih cu Khrih ta si awkah khan an thim cang hna tiah a kan ti. Cucu fiang tein hihi Baibal bia nih hin el awk ṭhalo bak in a kan fianhmi a kan hmuh a kan hmuhsakmi a si. Genesis ahcun Pathian nih keimah hi aa lo minung kan ser lai. minung kan ser hna lai i kanmah mui an keng lai ti a ti minung cu a ser hna i if le adam kha a ser ko hna a ser hna i amah mui an keng maw keng lo timi kan zoh hmasa hna lai thil vialte cu uk ding le thil vialte cu nawl ngeitu dingah annih pahnih cu a chiahmi hna an si cu chungah cun thingthei vialte hin an ei dih khawh ko hna sihmanhsehlaw a chia le a ṭha hngalhnak kungtu cu nan ei lai lo nan ei ni hrimhrim ah nan thi lai ti a rak ti hna kha a timi hna kha kha a timi hna an rak ei hlan ah khan cun Evi le Adam hi zei bantuk in an nun kan rak ti si ahcun dum chungah an duhmi thei vialte an ei ko an duhmi saram he an hawikom kho ko an um kho ko a si ahcun Pathian an rak lo maw lo lo timi va zoh tu hna u sih Pathian cu zeizong vialte cungah nawl a ngeitu a si i a hramthok tein thil vialte a sertu a si i cu hnu ahcun a hnu bik ah minung a kan ser. Cun a hmasa bik hrimhrim ah amah Pathian a rak um hmasa ti cu theih cia bak le hngalh cia bak a si automatic in. Cu Pathian nih cun zeizong vialte he ser a rak si hlan hin tinhmi kha a rak ngeih bantukin cu ai tinhmi a tampi lakah pakhat cu vawlei hi ka ser ka ser lai i keimah bantuk muilo cu ka ser lai sihmanhsehlaw an sual te ko lai i annih cu Jesuh Khrih tu hin ka khamh ding lai ti hi Pathian nih a rak a timhmi a si ti hi hika ah sernak kong he aa pehtlai in le atu Efesa dal khat cang linak kan rial te ah khan a fiang tukmi khi a si elok ṭhalo bak in a fiangmi khi a si cucaah cun Pathian nih hin minung ah kan ser ahhin amah mui kan rak keng maw amasa ah hin cun amah mui kan rak keng i za ah za in amah mui kan rak keng lo za ah za amah mui kan ken khawh nanak zeitlai si kan ti si ahcun pathian nih zeizong vialte a ser dih a tu dih a tuan dih a khan dih a khan cia dih sihmanhsehlaw a ser ciami minung ip le adam nih cun pathian bantukin zeihmanh tuah khawhmi an rak nei lo i a ser ciami lawnglawng kha a rak hmang khomi kha an rak si cuka zawn te ahcun an umtuning le an tlonlenning cu an hna a ngam nu le pa an sinak zong an hngal kho lo cun chia le ṭha zong an thleidang kho lo cuticun an um an i nuam tuk ko hnangam taktak nuam taktak in a pekmi hna Eden ah cun an rak tlong an rak leng ko Pathian muisam cu an rak lo taktak hmanhsehlaw an i lawh lonak cu Pathian bantukin zeizong vialte ser khawhnak nawl pakhat an rak ngei lo hngalhnak an thei lo fimnak thiamnak an rak ngei lo Cucu an lawhnak pakhat sing a si ahcun a hnu deuh ah a van ra ṭhanmi cu thingthei vialte nan ei khawh dih ko hna i chiaṭha hngalhnak thleidannak thei kha cu ei hlah u nan ei ahcun nan thi lai tiah timi bia kha a tawinak in kan chim theih cia lawng ti a si ko fian khawh deuhnak ah tin khovin chim bia a si Satan a ra riaumang i rul nih Evi sinah bia a hun chim tikah cun minu nih ei hlah u tawng hrimhrim hlah u a kan ti a vun ti tikah cun Satan nih zeitindah bia a van chim ve tiah cun kha minu Pathian nih tuah hlah u an timi te hna kha na thei fiang lo na hngal lo cu ta a dang vialte nan ei khawh dih ko hmanhsehlaw thil a ṭha hngalhnak thingthei kha nan ei a si ahcun keimah bantukin nan fim lai ti kha Pathian nih a hngalh caah a si ti a ti. Kan Pathian a min thangṭhat si ko seh. Maka zawn bakti ahcun minung tampi hi kan buai ṭheo tawn ni si i rul uk nih maka zawn te hirfi a ṭialmi ka rel hrim ahcun ka lung a tlin tuk cu chim awk bak a ṭha lo. Le cu ka bak ahcun Satan bir hrim ah a ummi cu amah Pathian bantukin nan fim lai. Amah nan lo lai ti a ti. Pathian nih cun keimah mui kanmah mui an keng lai minung kan ser hna lai kanmah mui an keng lai ti a rak ti Satan nih ai thawh ve i kha hi thingthei kha nan ei a si ahcun amah bantuk bak nan sa lai i amah bantuk nan fim lai ti a ti ve hoi le mah cangka te cun Pathian bantuk fim cu a duh tuk tikah cun thingthei cu a van ei tikah cun nu a sinak ai thei dih a va a pek ve i a ei tikah cun nu sinak le pa an sinak an thei cang an zapi cang Thil zeizong vialte a chia le ṭha an thleidan khawh dih cang. Cu tikah cun Pathian nih zeitindah a ti hna cu atu hi minung nih hin kanmah a kan lawh ve cang. Kanmah bantuk an si dih cang. Thil vialte a chia le a ṭha an hngalh khawh, an thleidan khawh dih cang. Tuah hlah u ka timi hna thingthei kha an ei caah kanmah bantuk in an fim i an hngalh dih cang. kanmah bantukin thil a ṭha an thleidang kho rih cang thil tu an thiam cang sare an thiam cang cucaah cun hi hna pahnih hi dantatnak in eden dum in a chuan hai i efesa a ngan pahnih chung lei ah a van thawh ṭhanmi cu Efesa ngan pathum kulali Efesa pathum kulali ah khan avan thawh ṭhan mi cu tin kha chim tiah cun Evi le Adam cu Eden in a chuah hna ni chuah lai a rak chiah hna cu hnu ah cun vancungmi cherubim te pawl kha le Vancungmi hna le a zeitilei paoh aa her khomi vancung vainam kha a bunh hna i Eden dum Pathian nih a cinnak thingthei a cinnak vawlei cu an kil i an ven. Vancungmi cherubim hna le a zeitilei paoh in ai her khomi mei vainam a zeitilei paoh in ai her khomi kha a chia hna i vancungmi nih cun cu Eden dum cu an congh. A ruang cu Evi le Adam nih hin nunnak thingkung hi ei ti hna seh, ei kho hna seh ti kha a rak si. Cucaah cun hika zongah kan i fianmi cu zeitlei si tiah cun Pathian nih chiaṭha thleidannak a rak chiahmi thingkung kha nunnak thingkung a rak si ti kha fiang tein kan hmuh khawhmi a si. Hi thei hi ei kho ti hna hlah seh ti a phan ah nunnak thingkung hi ei kho ti hna hlah seh ti a phan ah Vancung ralkap cherubim te hna le meivainam ni chawh ni tlak hi a zei ti lei ah a her khomi kha a bunh i ahohmanh nih cu Eden dum chungah cun luh khawh lo dingin le nunnak thei cu ei khawh lo ding hrimhrim in Pathian nih a van ralkapbu a rak ventermi hna kha a si. A si ahcun Efesa ah hin zeithlek kan hmuh ṭhan rih ti ahcun

Efesa a ngan pali, Efesa a ngan pali, aa kulali ah khan zoh u law Pathian he a lo in sermi nan mihringthar kha i hruk u law cucu a dingmi le a thiangmi nunning nunning i a langmi nunnak taktak kha a si tiah a ti. Pathian he aa lo in sermi tiah a ti. Hika ah hin Efesa a cun Paul nih hin ca a kuatmi kha a si i hi cakuat hi Paul Efesa khua a vang kal i Khrihfabu a dirh i kum thum hrawng a rak umpi hna. Loki mi hna phun an rak si i hlan lio ah zu le sa le thingpi le lungpi a rak biami kha an rak si. Cu hna lakah cun Paul cu a vang kal i missionary a vang ṭuan i Jesuh Khrih nih a kan khamhnak thawngṭha le Jesuh Khrih Thiang Thlarau a rak comi thawngṭha kha a chim a chim a chim tikah Khrihfabu Pathian nih a timhmi hna kha an tong dir, a hnong dir. Cuka ah cun Paul nih hin kum thum reng lo Thiang Thlarau Pathian biatak in Efesa khua Khrihfabu kha a rak cawm hna. Cu hnu ah cun Paul cu nanmah tein nan rak dir kho cang ti a ti i Paul cu a chuak ṭhan i caan zeimawzat a rauh hnu ah Efesa khuami kha ca a van kuat ṭhanmi hna a si. Efesa khuami hna kha ca a van kuat ṭhanmi hna sile a sullam cu Khrihfa an cang i Jesuh Khrih khamhnak thawngṭha le nunnak kha tlamtling tein lionglei mithmuh lawng si loin chunglei nun hrimhrim nih a tingco cangmi an si kha fiang tein a hmuh tikah Paul nih Efesa khuami a hei timi hna cu nannih nan nunnak cu Pathian nih amah he aa loin pei sermi nan rak si kha tiah a rak timi hna a si. Cucaah cun hlan ah cun minung nih hin Pathian hi kan rak lo kho naisai lo. Hmanhsehlaw khatlei kamah cun kan lawhnak kha a rak um ve ṭhiamṭhiam. Cunakin a van thuk deuhmi cu zeithah a si ṭhan rih kan ti a si ahcun kan nunnak ah a nungmi le kan sining cungah velngeihnak in thlarau nunnak Jesuh Khrih thawngin a kan cohmi hi amah Pathian kan lawhnak taktak a si ti kha Efesa cukuat in a kan fiantermi si le cucaah cun hika zawn ah hin ka chim duh bikmi cu Khrihfa timi a sullam cu micheu nih cun ṭhancho a si ti an ti a hmaan ko a ruang tampi lakah pakhat ka chim duhmi zeithle si tiah cun Khrihfa kan timi a sullam hi nangmah taktak ka Khrihfa na si lo dakaw keimah taktak hi Khrihfa ka si lo dakaw thawngṭha chim thiang hna khi Khrihfa an si lo dakaw evangelist ṭhaṭha hna pastor ṭhaṭha hna Khrihfa an si lo dakaw Khrihfa taktak cu kan chungah Jesuh Khrih nih a ve le dawtnak in nunnak a khumi thiang thlarau taktak kha dakaw Khrihfa taktak cu si cu cu thawng cun Khrihfa kan si i cu thawng cun ai dawhmi nunzia le a hmaanmi le a dingmi lam cu a theimi dakaw kan si cucaah cun Jesuh Khrih nih vancung khua a kai lai ah Ni sawm ni vawlei ah a um ta thlan nga thawh hnu ah vancung khua a kai lai a zultu hna sinah biaro a vui tak mi hna cu kei cu hi ka vawlei cungah hin kum ti lai lo i vancung khua kan kai tak cang hna lai cucaah cun nan thinphang hlah u ngaihchia lungkuai um hlah u a zungzal in zungzal tiang kan umpi hna lai i ka pa sinah thiang thlarau ṭhawnnak kha ka vang hal lai i cu thiang thlarau cu nan nunnak ah an khumh a si lai i thiang thlarau nih cun zeizong vialte an chimh hna i an cawnpiak zungzal hna lai a ti kan pathian a min thangṭhat si ko seh cu thiang thlarau nih cun khuaruahhar ah tuah khawhnak an pek lai ṭhawnnak an pek lai i thil zeizong vialte nan tuah khawh dih lai cu thiang thlarau nih cun biaceih zung le sihni hmai nan dir tikah nan thinphang hlah thlarau nih an chimh hna lai i an cawnpiak hna lai ti a ti cu thlarau cawnpiaknak taktak a neimi cu pei a cohlang i cu nunnak thar thiang thlarau cu a nung i nunnak thar in ka nung cang tiah ai thlengmi hna kha pei ding Khrihfa taktak ti an si cu nihin ah Khrihfa kan sinak cu ziaza ṭhatsawhnak sawsawh a si muicuang sawsawh lawng khi a si kan nun ah a nung taktakmi Jesuh Khrih thiang thlarau tu kha Khrihfa taktak a si ti kha ka vun chim duhmi ka sing. Cun hi ka ah hin ahohmanh i hlan thawinak khat hlah u. Nun daw ti hna ziaza daw ti hna khat u tiah a kan cawnpiak. Laimi nih kan thiam cemmi hi a ruang tampi lakah pakhat van chim ning law Laimi le Kawlmi nih hin a tuh timi le a tu timi hi kan thiam tuk a ser zong kan thiam a tuani zong kan thiam idea man hi zong kan thiam taktak mi si ma cun pakhat pahnih nak ah cun zei thasi tiah cun li timi hi a thim yo zong kan rak thiam tuk a hlei khun in kai fian tuk mi pakhat um mi cu refugee kan rak buai tuk lio ah hin keimah ka rak bu lio kum thong hi kum thum hrawng ah cun a rak ol te rih ka rak lut i cu lio ah cun Matu tlawmpal ah cun a hong pit thluahmah le a vun pit a vun pit thluahmah i sei le mat lawng a ngah cang lai ti kha a vun si. Sei le mat lawng a ngah cang lai ti an ti tikah minung tampi cu ngendamnak lawng tin a kan phak le sekhan kan le lemat cu a naih hrimhrim kan nei kho ti lo. Cu lio cangah cun mi cheukhat nih cun zawtnak hi ziah ka nei hnga lo tiah zawtnak a hlammi kan rak tampi. Cumpi tlang lai zong khi a rak hammi kan tampi a ruang si refugee hmuh duh tuk ah khan zawt hna kha kan rak na ham tlawmpal ti kan rai a chia sual si le sekan ah kan rak kal sekhan ah ka kal kan va ti kan va pi hna zung ah mi cheukhat nih cun zeidah kan duh rih ti ahcun i hliam nih khuai law ti hna kan rak duh hoi le refugee hmuh duh tuk le sei le mat va lak duh tuk ah cuti bantuk cun kan rak duh hoi rih Selemas sasawh kha a vun pit a vun pit hoi le a hnu ah cun nau pawi nau a pawi mi lawnglawng kha lehkhan an set cang lai ti an ti tikah khan nau pawi lehmat te kha rak cohlan cu a si hoi ṭung le a cheu cu nupi pasal zong kan nei hoi ṭung lo le tlangval zong nih nupi neih kha kan duh tuk ve cang nungak zong nih khan pasal neih kha a hlam bak khan an hlam ve cang zung lu ruah duh ah mah tabak khan Laimi nih hin li le hrokhrawl lawnglawng te hi atu a zia kan rak thiam tuk ve mi si le a dongnak le bang ahcun selemat hnip dei ah a ṭha lomi hei ti bantuk maw a nau in ṭha lomi ti bantuk khawzei ka le sekan le sekan na kha am va pe tlai am va pe tlai hama cu lawng te cun li lawng te in ṭon chom lawng te in refugee hmuh duh ah tete cun li hi a kawl kan rak kawl Paul nih cun Efesa khuami hna cu ca kuatmi hna cu atu i nan rak nunmi hi hlan lio i nan rak nunning he cun aa lo ti lomi pei a si cu hlan lio i nan nun hlun vialte hna kha ṭha tein pei ti atu cu hmu khawh lomi nunnak ngeitu Jesuh Khrih nunnak in nan nun cang cu Cu lio cucaah cun nan ṭhatlonak vialte hna kha kaltak u law nan nunnak ah a thar in nunnak tu khan nung u law cu nunnak thar cu i hruk u. Ṭhatlonak vialte hna kha hlaw u, lihchim hna kha hlaw u, cun a phunphunmi thangchiat dang hna kha hlaw cang u, tiah Paul nih khan Efesa khua Khrihfabu hna kha Jesuh Khrihfa an can hnuah khan thazaang a rak pekmi hna kha a si. Mi thangchiat zong kan ngol hlei lo. i mi thangchiat kong ah hin thil pakhat a cangmi cu hallelujah hallelujah ti an ti pah helo mi kong an ceih pah mi thang an chiat pah hna zeitin he mi thang chiat pah le mi kong ceih pah hallelujah ti an ti ngam hnga ti hi bia ka theih lama cu ka khurwa a ka harter ngai bible ca kai fian ning ah cun zei thla si ti ah cun Mathai ah kan hmuhmi cu minung a thurtertu le minung a sualtertu cu a kut i a tuahmi thil kha si loin a chunglei ah a ummi le a ruahnak tu kha nih khan a sining dihlak kha sualnak ah a ser tiah a ti. Lenglei in a lutmi thil nih khan si loin chunglei in a chuakmi tu nih khan minung cu a thurter a sualter tiah a ti cucaah cun kan chungah ruahnak kan chung kan thinlung ruahnak vialte hna a ṭhami thil pakhat hmanh an rak um lo timi hi fiang tein kai fianmi si na ruahnak zong kha a ṭhami si lo i ka ruahnak zong kha a ṭhami si lo mah ti ka tikah za ah za kha a ṭhami si lo ka timnak si lo a ṭhami tampi lakah a chiami pakhat um si ahcun a chia si ko cucu pathian bia nih a kan cawnpiak ning kha si ko le mah caah cun Cuti a si ko nain ahodah mi kong ceihnak le mi thangchiatnak a luat khomi kan um hnga? Ka ka nih cun a hei chim hnga lo. Mipa pakhat ṭhat lonak kha ka mit nih a hmuh tikah cun ka thinlung nih ee mah mipa ṭhat lo riru si tiah ka ti a si ahcun cu lio ca cun Pathian nih vancung in ee khi a thinlung pin khi mi thang a chiat hoi cang khi tiah a kan ti ko. mi thangchiat pa le mi cung oi pa in hallelujah praise the lord ti hna an chim ngam mi hi zai ti an ngam ha aw ti an ti tikah hin ka fian lo nga ngai mi ka tluk a ka tawi ngai mi si i ma caah cun nang na zumnak zeitin dah si ve kai ka zumnak zeitin dah si ve keimah ka zumnak tu ahcun ahodah minung thinlung chungah hin a thiang mi ruahnak a kengtu an um ahodah minung thinlung chungah hin a ṭha mi ruahnak a kengtu kan um cucaah cun minung cu Pathian nih a rak a tinh ning hrim in ser hlan tein Jesuh Khrih amah ta si awkah le Jesuh Khrih in khamh awkah khan thil vialte a rak ser ti cu kan fiang ko cang i sual ding hrim in a rak kan sermi kan si ko cang i cu an sualnak cu Jesuh Khrih in ka khamh ti lai i ka tlenh ṭhan ti lai timi hi Pathian hmuitinh a rak si ko caah hin ahodah a sermi thil vialte ah hin miruahnak thiang le miruahnak ṭha an um ahohmanh mithiang le miruahnak ṭha he kan um lo Jesuh Khrih pakhat lawnglawng a thiangmi si kan Pathian a min thangṭhat si ko seh. Cu a thiannak cu pei ti hrawmh kan si cang cu. Cu a dinnak cu pei ti hrawmh kan si cang cu. Cross ah a kekkuaimi a nunnak pum cu pei ti hrawmh kan si cang cu. Cross a thihnak zong pei hrawmh kan si cang cu. Thawhṭhannak a thawhṭhannak nunnak thar zong cu pei ti hrawmh kan si cang cu. Cross ah thihnak a um i cross ah thawhṭhannak a um. Kan Pathian a min thangṭhat si ko seh. Cucaah cun a dangah khan a venpi ṭhanmi cu nannih cu hlan ah cun muihnak tangah nan rak um i muihnak chungah khan nan rak um sualnak chungah nan rak um i kan pi kan pu hna phungel lam kha nan rak zul zu le sa he nan rak na nuam i thawinak phunkip khan rak tuah i cuticun nan khuazing le nan pathian ṭhalo kha a rak bia i nunnak a ngei lomi pathian kha a rak zummi kha nan rak si Hmansehlaw atu cu kan Bawipa Jesuh Khrih cross ah a thihnak le thawhṭhannak kha tling tein nan nunnak khan a nung cang caah khan nannih cu muihnak chungah ummi si ti loin Jesuh Khrih ceunak chung hrimhrim ah pei ummi nan si cang cu tiah Paul nih hin Efesa khuami hna i a thazaang a rak piak i a rak ca a rak kuatmi hna a si. Cucaah cun Jesuh Khrih chungah ummi ceunak hi ceunak sawsawh si lo dawkaw Franklin Graham an timi kha Billy Graham fapa kha mah nih cun a timi cu zeithle si tiah cun Jesuh min hi min vialte lakah min cungnung bik a si i vawleicung miphun vialte lak zong nih hin atu tiang ti zongah hin buaipi cemmi min a si tiah a ti kan Pathian a min thang ṭhan si ko seh cross i a thihnak cu zei a ti lightning rod a ti a ceumi ṭhiangṭhunh a ti kan pathian amin thangṭhat si ko seh cu cross i thihnak a ceumi cun pei ti kan minung hlun suahnak vialte chungah amah thihnak thawng in hmuh khawh lomi nunnak ah a ceumi ceunak cu pek kan si cang cu cucaah cun Zeizongte Khrihfa hna kan nun hi nun sawsawh a si hrimhrim lo dakaw. Lenglei Khrihfa muicuang sawsawh lawng in maw si na tim asi lo ah Cross ah Jesuh Khrih nih kan nih nunnak ca le amah chung i zungzal in ceunak hmuh awk caah a kheh khoimi chungah hin dah kheh khoi hi nai tim. Cucucu kan Bawipa Jesuh Khrih nih cun Paul nih amah thihnak a sining dihlak kha hmang in nannih kannih hi caar kan kuatmi hi si. Nihin ah hin kan nung kan ti ko. Pathian rian kan ṭuan kan ti ko. Mi tampi Khrihfa upa kan ṭuan. Mi tampi pastor kan ṭuan. Mi tampi evangelist kan ṭuan. Nungak kum tlinglo kan tleirem hna le kanmah tu thong ah kan tla. Thawngṭha kan chim kan chim. Ceunak kan aupi kan aupi kan ti le a hnu ah kanmah nih thong ah kan thawngṭha kan luhpi. cucu maw ceunak chungah a ummi fa kan i ti hnga cucu maw Khrihfa kan i ti hnga cucu maw thawngṭha chimtu kan i ti ko hnga Paul nih a chimmi cu ka tlik zuamnak ah hin tling cik cik tein ka tli cang ka hmailei i kawl tung khik ka nganh suh lai ti ka phang tuk pakhatnak pahnihnak ah ka phan kho lai lo timi khi ka phang tuk Cucaah cun ka tlik zuamnak ah hin bochanmi dang ka nei hna lo. Ka titsa vialte amah titsa ah ka sertu le ka nunnak vialte amah nunnak ah ka sertu Jesuh Khrih thlarau hi ka kehlei kawl lei ah ka chiah i amah ṭhawnnak le amah lamhruainak le thilti khawhnak lawng hi ka zoh i cuticun Jesuh Khrih ṭhawnnak le amah thilti khawhnak lamhruainak thawngin ka kawl tung hi ka ngenh lo a dih tiang tling cikcek tein ka thi tiah pawl nih ka ti a kan khanpiakmi si kan bawipa nih sunparnak co ko seh nihin khrihfa kan nunzia hna zoh hmanh u law na kawl tung hi a ngan kho dakaw na si ka kawl tung hi a ngan kho dakaw ka si